דער אהל מעיד איז געווען באמצע געשטאנען אינמיטן פון די מחנה פון אלע אידן, און אידן האבן גערוהט ארום דעם אהל מעיד, און ווי דער רמב ם טייטשט אפ אז דאס איז פארבונדן מיט ועשה לי מקדש ושכנתי בשיחם ווי דערמאנט פריער אז עס שטייט בשיחם. אין יעדער אידישע הארץ, און דערנאך קומט עס ארויף ווי דער פשוט'ע פשט פון פסוק, אז עס גייט אויפן נהל מעיד, וואס אין די פסוקים פון היינטיגן טאג דערמאנט מען דאס, כדי מען זאל דערפון אפלערנען יעדערע פון אייך, און יעדערע פון אונז, און יעדערע פון דעם אידישן פאלק, אז מען האט ביי זיך א שליחות, אז מען דארף איינשטעלן אידן אין א מחנה וואס זי רינגלט ארום און זי ווערט באלויכטן פון דעם אהל מועד וואס דארט געפינען זיך דער ארון מיט עשרת הדיברות און פון דארטן אור היוצא לכל העולם, ס'ווערט באלויכטן זיין גאנצן לעבן און דורכדרויף באלייכט ער אויכעט די גאנצע וועלט ווי דערמאנט מערערע מאל אז דעם יאר האט מען איינגעפירט אז מען זאל לערנען א שיעור אין רמב ם, וואס דער שיעור פון היינטיגן טאג איז אין הלכות בית הבחירה, וואס רעדט זיך וואס זי מען בויט א משכן און דערנאך א מקדש אין וועלט, און אין דרוב גופא די פרקים וואס זיי זיינען פארבונדען מיט ספיציעל מיט דעם טאג וואס הייבט זיך אן, אז מען זאל וויסען זיין אין פרק חמישי אז דער בית המקדש איז געווען געבויט אויף א הר הבית, וואס וואס איז דערפון די אפלערנונג אז ביי א אידן געטליכקייט און זיין מקדש דארף דאס שטיין ביים א פארבארג, דאס איז ניט חס ושלום ער שעמט זיך דערמיט און באהאלט זיך דערמיט, נאר פארקערט ער שטעלט דאס ארויף אויפן העכסטן ארט אין זיין לעבן, דערנאך זאגט מען גלייך אין דעם צווייטן פרק פון היינטיגן שיעור, אז דער בית המקדש איז נישט געווען געבויט במישור אויף א גלייכן ארט, נאר ער איז געווען געבויט במעלות ההר, מען איז אלץ געגאנגען העכער און העכער, דארף דאס זיין אן אפלערנונג ווי ס'איז געווען דער בית המקדש, אז מ'שטייט ניט אויפ'ן זעלבן ארט פון איין טאג אויפ'ן צווייטן, אז ס'קומט א נייער טאג און הערט פון דאס ניי געזאגט אדער זי האט פון דאס ניי געזאגט, מעיד אני לפניך מלך, דעמאלט באגנוגענט זי זיך ניט מיט דעם צושטאנד און מיט דעם ארט און דעם מעלה, וואו זי איז געווען מיט א טאג פארדעם, נאר זי גייט במעלות ההר, זי גייט אלס העכער און העכער, פון איין אזהרה אין א העכערע אזהרה אין נאך א העכערע אזהרה, ווי אויסגערעכנט אין דעם פרק. און דערנאך קומט צו גיין דער דריטער פרק פון דעם שיעור, און דערציילט אז ס'דארף זיין די ענין פון יראת המקדש, א איד קען זיך טראכטן אז וויבאלד ווי דערמאנט פריער, דער אייבערשטער האט אים אויסגעקליבן אלס א שותף במעשה בראשית, און האט אים אנפארטרויט ער זאל בויען א בית המקדש, קען ער, וויל ער, מאכן א פשרה אז טאמער וויל ער זיך אפרוען בשעת מען דארף טון א מצוה, איז ער א גלייכע שותף מיטן אייבערשטן און וועט אפלייגן דעם טון די מצוה אויף אביסל שפעטער. אויף דערויף זאגט דער דריטער פרק פון ארטיגן שיעור אז ס'איז דא די מצוה אז מען דארף מורא האבן און דערפאר אפגעבן כבוד דעם בית המקדש, און ער זאגט גלייך אויף דערויף דעם טעם פארוואס גיט מען אפ כבוד דעם בית המקדש און מען האט מורא פאר אים, דערפאר וואס ס'איז דא די יראה פאר דעם וואס האט אנגעזאגט אז מען זאל מער האבן פארן בית המקדש, דאס הייסט אז בשעת מען האט מער און מען מישט זיך ניט מיט אייגענע חשבונות, ביז ווי די אפלערנונג בפשטות ווי דערמאנט פריער, אז בשעת דער טאג הייבט זיך אן מפני דאני לפניך מלך, וואס ווי מען זעט בפשטות אויף אננעמען אויף זיך א מלך, זאגט תורה אז הן תשים עליך מלך שתהא עמך ל, די זאך פון תמליכוני עליכם פון אננעמען א מלך איז פארבונדן מיט יראת המלך, און אט דאס ברענגט דער בית פני מלך חיים, אז דער מלך בענטשט די אלע מענטשן וואס זיי געפינען זיך אין זיין מלכות, און בענטשט צו אים מידו המלאה הפסוחא הקדושה והרחבה.